richimati mamabose enyika ndinokukwazisai mose ini vechikanga house of prayer vana mai vana baba vakomana vasikana maelders madicons pamwe chete nemadiconesis zvinoda kutenda kuti nguva ino inguva yetapiwa namwari Ndine sermon iri pano yaiswa pamoyo pangu naMwari, asi ndisati ndapinda mukati mesermon yemangwana neanhu, ndine yambiro yandinoda kuti ipe kwatiri iri kuuya kwatiri mangwana neano. Yambiro yandinayo ndeyekuti varume, hama, vadikani, vanamai, vanababa, vakomana, vasikana Chirwere checoronavirus chiriko zvino, kana chirwere chisi sezvachiriko, ndiri kukuyambira yose hama dzangu ndichiti ngatiteerere zvose zviri kutaurwa nevakuru vedu venyika, zviri kutaurwa nemadoctors edu vakuru Nyaya iri apa ndeyekuti kuti vazotaura mashoko aari kutaura vatoinzwa ethara research pakaoneka kuti kuti zvinhu zvitiitire zvakanaka toita sekutaura kwavari kuita nyaya yesocial distance ngaitevedzerwe vadikani kuti mwari vatiitire zvakanaka ini ndinoda kutenda kuti mwari ari kutaurawo through vakuru vedu saka nekudaro vadikani ngatiteere sezvaari kutaura ndauyawo neshoko rezuva ranhasi asi ndoda kutanga ndapinda pamunamato ndisati ndatanga kushumira regai ndinamati baba wedu vari kudenga muzita rajesu Ndauyawo semuranda wenyu Baba pamberi penyu neshoko rino Baba randiri kushumira kune vose vakanditeerera neshoko rino randiri kushumira Baba kuti Baba wedu vari kudenga ridzike midzi mukati mevana venyu Baba tiwanirwe nyasha tiropofadzwe Tiitirwe zvakanaka tipiwe upenyu, kwete hwanhasi chete, asi kunyange neupenyu husingaperi, Baba, kuti pamazuva edu ekupedzisira tigone kuzosangana nemi. Baba, ndinokutendai, ndinokukudzai, nekuti muri Mwari, muzita raMambo Jesu. Ameni. Panguva ino vadikani, handibvi padingindira revakuru vedu, the season of apostolic restoration, reconciliation and healing. Ine sub-theme inoti going back to the apostolic roots. Ndamberi kufunga panguva yandaigadzira this sermon ndikati vakuru vedu vakaratidzwa namwari Paakati going back to the apostolic roots, ndikatarisa vhesi yaakakota ipapo, mabasa evapostora chapter number 2 verse 41 and 42 inotionesa zvakanaka kuti vakange vatendeuka munguva yakaparidza Peter Vanhu ivo they devoted themselves panhau yekunamata. They devoted themselves pakunzwa dzidziso dzoapostori. They devoted themselves pakumedura chinhu They devoted themselves pakuyanana but pane panonyanya kundifadza kuti they devoted themselves panhau yekunyengetera yandiri kuti vadikani vana baba vedu vakaona chiono kuti nguva ino kunyange wakabura musoro wenyaya uyu kusati kwauya chirwere ichi asi ndinoti mwari akavapa chinhu chaizouya chisati chasvika Vadikani panguva yatiri inguva yekuita devote ourselves panhau yekunyengetera. Ndanga ndiri kutarisa mangwanani ano ndichitarisa madeath tolls ari kuitika mukati medzinyika dzedu ndikatarisa guta reamerica ndikaona kune 54000 plus plus yevanhu vafa nechirwere chandati chirwere checoronavirus adikani ngatirege kutamba chiriko chiri kutoda kuti titeedze sekureva kwazviri kuita abati abhavu o chiri kuda nhau yekunyengetera nhasi uno vadikani nhau yaona musoro yenyaya uri kuti the root of sickness iwo mudzi wekurwara Nditeerere zvakanaka wadikani, ndiri kuda kuti nditaure nemudzi wekurwara. Patakakura, takakura tiri vanhu vakadzidziswa kuita basa, takakura tiri vanhu vakadzidziswa kuita farming, pataizoona bindu rekurima pataizopiwa nzvimbo yekurima pane chimwe chinhu chataiita taizotsvaga pane miti mikuru iripo nekuti vabereki vedu vana baba vedu vakationesa kuti mukaona panoita miti mikuru yakadaro mukaona panoita a thick forest zvinoreva kuti ipapo pane kuibva kwakanyanyisa Nekudaro chinotati manje toita sei nekuti pane a thick forest but vaiti goborai miti iripo bvisai miti iripo asi kwete nekutema bedzi bvisai nemidzi yayo ndokuti miti irege kuzomera zvakare kana taakuzorima makore nemakore panenge pasisina dambudziko remiti Nekudaro taiita anonzi magobo vanga hanga anzwisisi mutauro wechindau taiita anonzi magobo ekuita uproot nzinde dzemiti zvikuru techiteera nzinde dzemiti we were not very much concerned nemalateral rules but taiita consent netape root yairamba yakadzika dzika ndoya taichera pasi tachidzika dzika nemuti kusvika tasvika apa tinoro tape root apa yakupera ndo zvandinoti vadikani Mangwanani ano toda kumbodzika dzika neroot yesickness to what is the root of sickness nekuti tingaita zvimwe zvose zvatingaita asi kana tisatabata muzi wechirwere hakuna kwatingaenda pataizama kutema nekuda kweusimbi taingotema miti toitema waizoona kuti munguva yezhizha tiri bhizi kuta kuisa zvirimwa zvedu zvapa zvapera waizoona muti uya wotanga kushuta some new shoots saka ndiri kuti vadikani it is only kana tadzipura muti uyu kana taenda pateput kana tadzura nzinde dzemuti uri pano unonzi sickness Kurwara kana kwadzurwa kana taona pane taproot ndokuti taakugona kuona chirwere muzita raJesu. Haleluya! Toda kuti Mwari atibatsire mangwanani ano. Toda kuerenga Bhaibheri, shoko raMwari rekutanga, mavhesi mashomanana ndichaerenga. Ndichaerenga ah, vhesi rekutanga kuna John chapter number 10 pajohn chapter uh, number 10 pavhesi number 10 vhesi imwe chete ipapo ndo yandichaerenga nebhaibheri rechishona randinaro pano inoti iyo mbavha inongouya kuti ibe nokuuraya nokuparadza ini ndakauya kuti ava neupenyu uye hwakawanda Mbavha inongouya kuti ibe nekuuraya nekuparadza. Ini ndakauya kuti ave neupenyu uye hwakawanda. Ndoda kuerenga zvakare kuna Job chapter number 2 Job chapter number 2 paverse number 7 Job chapter number 2 paverse number 7 inotiyo naichocho satani akabva pamberi pajehovha akarova jobho namaronda akaipa kubva patsoka dzake kusvikira pamusoro wake jobho vaJehovha akarowa. Naichocho Satani akabva pamberi paJehovha akarowa Jobho namaronda akaipa kubva patsoka dzake kusvikira pamusoro wake. Imwe yandoda kuti ndierenge pano is Luke chapter number 13

Wakanga akafunyana asingagoni kusimuka. Jesu akati achimuona, akamudana akati kwaari, Mai, wasunungurwa paurwere hwako. Pavhesi 16 zvino mukadzi uyu mwanasikana waAbrahamu wakanga akasungwa naSatani makore ane gumi namasere. Haa zaifanira kusunungurwa nemusi wesabata pachisungo ichi here regai ndiidzokororo zvino mukadzi uyu mwanasikana waabrahamu wakanga akasungwa nasatani makore ane gumi namasere haa zaifanira kusunungurwa nemusi wesabata pachisungo ichi here regai ndiende pane yekupedzisira Handiri kuda kuerenga kuna vakoroniko vechipiri pachapta number 7 ndichaenda naye pavhesi number 14 kana vanhu vangu vakatumidzwa nezita rangu vakazvininipisa vakanyeketera nekutsvaga chiso changu nekurega nzira dzavo dzakaipa Ipapo ndichanzwa kudenga, ndichavakanganira zvivi zvavo nokupodza nyika yavo. Hama dzangu, ndaerenga Bhaibheri, shoko raMwari, mavhesisi akati wandei pano, asi vavariro yangu mawanzipanani ano ndeyekutsvaga the root of sickness, kuti taiona toitema Pane muenzaniso wendapa pataizotema the root of the tree zvaizoratidza kuti muti waitadza kuzomera zvakare taizoisa zvirimwa zvedu nekuti ruti yanga yatotemerwa pasi Dzimwe nguva vabereki vedu vana baba vedu vaitionesa vachiti sezvemaoda echidzika dzika chitemai peyasvikira ipapo asi regai kusiya zvakadaro chiisai moto imomo moto uchateera unosvika kweyakasvikira kana moto wateera rwuti yemuti muti hauchagoni kuzomera zvakare Masikati ano mangwanani ano tichienda kumasikati toda kuti kana rutu taiona toivesera moto kana rutu yaonekwa dikani imi mose makanditeerera nekuti nekukurumidza vanhu vanogona kunzvera patatoerenga bhaibheri shoko ramwari vatoona pane root of all the sicknesses Patoona pane rutyo urwere hwose ndoedza tingaive serwemoto moto wemweya mutsvene kauende pane that root kuti iparadze that root kana ikangoparadzwa chete nechirwere zvapera neurwere hwapera vadikani hama vakanga vachititeera palast week takataura isu kuti isu takasikirwa divine help upenyu hwedu hwakasikirwa divine help ndosaka maona pataerengesa kuna john 10 verse 10 pabva pataura pechinzi mbavha inongouya bedzi kuti ibe youraya yoparadza bati jesu woti ini ndakauya kuti muve neupenyu zvakare upenyu hwakawanda mukatarisa bhaibheri shoko ramwari kuna john 10 vese 10 yabva yatotionesa the root yesickness Nudzi mukuru wougere hwose hungauya ndowapuwa pano kuzimbabva kana tikaenda nebhaibheri shoko ramwari iye ashairwa zita rakanaka akapiwa zita rekuti mbavha ndiye dhiabhurosi satani Satani apuwa zita rekuti mbavha. Chaari kungouya chete kuita, ari kuuya kuba. Chinhu chaari kuba, ari kuba utano hweumwe munhu vakanditarisa, ari kuba utano hwaamai vakanditarisa, ari kuba utano hwababa vakanditarisa, ari kuda kuuraya, ari kuda kuparadza. But thank God to Adikani. Tina Jesu Kristu weNazareta, tina Jesu Kristu weNazareta anogona kuparadza mavha, anogona kuparadza mudzi wourwere hwedu muzita raJesu. Haleluya! Dai Mwari atibatsira vanikani, Mwari achitisika, pandanga ndichinjera magwaro, ndatarisa Mwari achisika Adhamu. Mwari achisika Adhamu, akamusika Adhamu, haana kumbomupa ene provision yekuti kana ukarwara unozotsvaga muti wekuti newekuti. Haana kumbomupa provision yekuti kana ukarwara uchaenda patableti yekuti neyekuti. Akaziva kuti munhu wendakasika, ndakasika munhu mutano. vadikani dhizaini yawakasikwa nayo wakasikwa uri mutano urwere hwakatongozouya bedzi adhamu atadzi urwere hwakatongozouya bedzi adhamu atadzi zvoreve chiiko wadikani satani akaona kuti uyu munhu andikamugonduru wasikwa najehovha zvandaakuita apa ndaakuunza kutadza Zvawakureva chiyoni kani? The devil is very cunning. Zvaakaita akati ndikaramba ndichiapia pamberi pevanhu, vanhu vanozotadza kuita zvinhu chendinge ndichiataurira. Asi zvandaakuita ndaakudyara mhodzi yekutadza. iyoyo mhodzi yekutadza yakawa zvakare erut yakasimbarara yeurwere hwose muzita rajesu haleluya mwari ngaatibatsire ndati adhamu akanga asina urwere asi pakazouya Ngozi yekutadza pakazouya kutadza pana Adhamu, ndopakatanga urwere. Ndopatinozoona Bhaibheri reshoko raMwari raakuti vanhu vachipatapata kutsvaga chingaporesa urwere. Vanhu vakuita chipatapata kutsvaga epamu ingaporesa urwere chikonzero munhu atadza. Saka ndakuonesa mudikani wakanditarisa, ndiri kuonesa mudikani wakanditeerera nenguva ino kuti mudzi wechirwere tauona ndidhiyabhurosi baba asha ndiwo mudzi wechirwere iwo mudzi wechirwere chinonzi chitadzo paya patinotadzira mwari we are now vulnerable pakurwara Mwari ngaatibatsire zvakare, Mwari ngaatiitire zvakanaka. Dhevho ndiyo taproot yeurwere hwose. Iye dhevho ndiye aunza kutadza. Vadikani, mangwanani ano toda kumbovesera moto pane etaproot yaunza kurwara. Toda kumbovesera moto pane etaproot yaunza kurwara. Toda kumbovesera moto, toda kujiga deep and deeper and deepest todzika pakadzika dzika wozvinjera iwe kuti hauda here chawakatadzira mwari the moment watadzira mwari you are now vulnerable pakurwara vadikani we are now vulnerable pakurwara nyika yedu yezimbabwe Chikonzero yakatadzira vamwari it is now vulnerable pakurwara nyika dzose dzakatikomberedza chikonzero dzakatadzira mwari dzaobvaona rebo panyaya yekurwara naichocho vadikani chatava kuda kuzoita patinozenge tava kupedza pano tava kutarisa tichiona mudzi wekurwara wetaona mudzi uripo nedhiabhurosi mudzi uripo akaonza dhiabhurosi kutadza kana tikanamata wadikani toti jehovha regererai nyika yekwedu teti jehovha regererai nyika yekwedu mwari vanotiitira zvakanaka ndosaka maizoona jesu paya paaifamba achirapa nekuporesa arwere nerimwe remazuva pane murwere waakaporesa akangoti kutadza kwako kwaregererwa Akaenda apini amzi nemafarisisi akati urianiko iwe unoregerera vanhu kutadza akaziva kuti mudzi wekutadza wakaiswa pamunhu ndiwo wakonzeresa problemu yekurwara muzita rajesu haleluya haleluya every disease is machinated by the devil vadikanirega nditi chirwere chose chinogadzirwa ndisatani nemuchirwere zvaungaziva iyo coronavirus chirwere chakauya munyika yezimbabwe chirwere chakapinda munyika yechina chirwere chiri kunetsa munyika dzose chakagadzirwa nasatani Hama dzangu tazisiya chigwere ichocho chakagadzirwa nasatani isi vatendi vadikani ndambotaura pakutanga paintroduction yangu ndikati ngatiteedzere zvose zviri kudiwa nenyika but above all ngatinamate kuna jehovha nekuti hakuna anochigona chigwere ichi Kana takangochitarisa, yesi tinoita social distance, asi haipedzi chirwere, inopreventa chirwere. Panapa toda kupedza chirwere, chinopedza chirwere munamato. Deno Mwari yakatibatsira vadikani that every disease is machinated by the devil as proved by the scriptures. Tatarisa scripture tikatarisa kuna Job chapter number 2 pavhesi yetaerenga zvinonzi Satani achingobva pamberi pamwari akasvika kunorowa Job. Muri kuzviona here hama dzangu? Regai kuzoti Mwari ndiye aunza chirwere, but Satani ndiye aunza chirwere. Anonzi achingobva pamberi paJehovha akasvika kunorowa jobhu namaronda akasvika kunorowa jobhu ah, neurwere akasvika kunorowa jobhu namamota vadikani satani ndiyo mudzi mukuru waunza chirwere zvose satani ndiye mudzi watiri kutsvaga mangwanani ano tatiisi vadikani kuti muti urege kuzoita mashizha kuti muti urege kuita maleaves akainaina ngatiteme tepruti yacho kuti muti urege kuzooneka zvakare ngatikate dhati tepruti we want to cut down the devil nezvii zvaakatipa isu ngatirarame muumwari patinorarama muumwari patinonamata kuna jehovha mwari wedu vakatendeka kuti vatinzwe mwari wedu vakatendeka kuti vamire nesu Every affliction dzetakazwa dzakaidzikwa Job zvose zvakaipa zvakaidzikwa Job zvakabva kuna Satani mukatarisa kuparara kwemhuri yake kwakabva kuna Satani kuparara chaiko kwepfuma yake kwakabva kuna Satani ndiri kuti kudii kuwanikana zviri kuitika maaflictions ari kuitika muupenyu hwedu Hakuna kumwe kwaari kubva asi ari kubva kuna Satani. Mangwanani aneiwo akanditeerera patichazosvika panhau dzekunamata toda kuita kati dhauni muti uripo uyu asi techiutema hatidi kuutemera pamusoro nguva zhinji muti uyu takautemera pamusoro petinoutemera pamusoro after three weeks tinoona mashuts akutanga kubuda zvakare pati tikatema teprut tati teprut inozi devo tati teprut inozi chitadzo tikatema chinozi chitadzo in our lives tikabvisa kutadza mwari anotiitira zvakanaka muzita rajesu haleluya haleluya mwari dai atibatsira Mwari dai atiitire zvakanaka bhaibheri shoko ramwari pataerengesa kuna luke chapter 13 yetava naye pavhesi number 11 mwari anga achitionesa zvakanaka ipapo kuti pakanga pane mukadzi akanga achirwara mukadzi uyu akanga achirwara ane urwere hwekuunyana mwiri wake wanga wakaunyana anga asingachatogoni kufamba nekuti mwiri wake wanga wakaunyana But pavhesi number 16 patazoverenga achiporeswa naJesu, mukatarisa achiporeswa naJesu, vakuru vesinagoge havana kufara vakati wamuponeserei nezuva resabata. Ndiwo patazoverenga pano Jesu achiti uyo anotova mwana waAbrahama, mwanasikana waAbrahama, asi wakange akasungwa, akasungwa naSatani. Toda kuti mubate apa adikani zviri kuitwa nebhaibheri toda kupruva isu deno yanga iri kweshe toda kupruva panapa kuti the root of all sicknesses is the devil ndio patiri kuda kupruva mukatarisa panapa jesu wobva ataura zvakanaka kuti imi munoti waponese nemusi wesabata hamuzvioni here kuti kunyange akanga ari mwana akange akasungwa ndiri kutaura nehama dzakanditeerera for many many years takasungwa neurwere for many many years takaopreswa nasatani but ndati ndauyawo nemhinduro mangwanani ano ndauyawo nemhinduro kuti kuna jesu kristu wenazareta kuti kuna jesu kristu mupenyu nanhasi Here chakakusunga hauna kusungwa namwari wamasimba ose asi vakasungwa nevakaipa vakasungwa vakasungwa nasatani vakasungwa nevakaipa vakaipa ndiye vakakusunga ndiri kuti vadikani kusungwa kwowakaita tarira mukadzi uyu wakasungwa for 18 years wakasungwa for 18 years hati asi zvakangotorera jesu a matter of some seconds kuti mukadzi uyu arapiwe a matter of some seconds tarira ugere hwako wadii adzure mudzi uyo weurwere adzure chinonzi satani adzure tati tepruti yakamisa urwere uko mwari anokuita zvakanaka unoporeswa pazuva ranhasi unosunungurwa pazuva ranhasi mwari wekudenga ngaatigonere mwari wekudenga ngaatiitire zvakanaka vanhu vakaona wakanga akaunyana wanga abod musana wake wanga watoita eh, vakamusunga asi vanhu vose vakazoona ndati mudikani hama chakakusunga wakasunga jesu anobva ati uyu mukadzi uyu mwanasikana waabrahamu asi wakanga akasungwa nasatani chinzwa ishoko riripo pa pane shoko rako mudikani iwe wakanditeerera wakandita nemazuva aripo mashomanani kakuti round off tongo this is the fifth month yechirwadziwa nechigwere checoronavirus asi rega ndikuudze mudikani let us invite jesus petakagara ipapo let us invite jesus ngatimbodana jesu ngatimbodana jesu rega kutarisa zimbabwe chete ngatimbodana jesu rega kutarisa mozambiki chete awanei paringandri ngatimbodana jesu timbotarisawo kuamerica ndataura pano ndechiti ukatarisa death toll yevanhu vari kufa iko zvino america ndati ane 54 plus plus yevanhu vari kuparara rega kunakidzwa nazvo rega kufadzwa nazvo asi itii jehovha Tibatsire Jehovha pindirai Jehovha pindirai Pane umwe mutaura kunotaurwa nevechishona chedu vanoti chakaona hama hachisei ameni ameni chakaona hama hachisei chacho chiri kuitika kunyika dzekunze hachiseke chinonamatirwa kuti chipere nekuti paaiti chakaona hama achiseke aiti nekuti nerimwe zuva chichakubata iwe nerimwe zuva chichauya munyika yekwako ndati vadikani masikati ano patinopinda panguva yekuzonamata toda kumbonamatira nyika dzekwedu toda kumbonamatira nyika dzekunze tira kumbonamatira zimbabwe zimbabwe yedu mwari ngaatiitire zvakanaka zimbabwe yedu mwari ngaaitarire mwari tarirai nyika yekwedu mwari tarirai nyika yekwedu murege kuipa pai nokuti chiro kwacho we admit kuti senyika dzepasi rose takatadzira jehovha asi paakuda kubata pamwari wamasimba ose muzita rajesu haleluya haleluya chinhu chinonzi chirwere zvirwere zvose nemweya yose yechina ari behind all those things ndidevho tati madhimoni ose mweya yose ingabuda mwana the one ari behind those things is the devil saka muchizoona kuna mabasa apostori pachapta 19 mukaerenga pavhesi 11 ne4 munozoona kuti eh, pauro akazosvika panguva asvika panguva dzekunamata anosvika panguva yaakatumidzira hendikachefu dzake micheka yake yaakanga ainayo yechienda kune vairwara vanonzi vakafamba nemicheka iyoyo vakaenda nemahenkachefu iwawo akangogunja vairwara mweya yakaipa yaibuda vadikaniriri kuti kudiiko mangwanani ano tichienda kumasikati ndiri kuti nezita rajesu mweya yakaipa inobuda nezita rajesu satani anokundwa nezita rajesu mudzi wesikinesi unopiswa namweya mutsvene nezita rajesu masikati ano adikani ndinogona kutoitikwa chakanaka pandiri kutoshumira pano muzita ramambo jesu haleluya haleluya vakange vakatsikirwa nevakaipa mukazoenda kuna matthew chapter 8 pavhesi number 16 anonzi ivo jesu vakaburitsa mweya yakaipa yakange yakatsikirira vana vevanhu vana vevanhu vakarapiwa vadikani kana vakurwara you are under operation by the devil Ndo chatiri kuda nenguva ino. We are under oppression by the devil. Chatiri kuda kusunungurwa naMwari. Toda kusunungurwa naMambo Jesu nenguva ino. Toda kusunungurwa naMambo Jesu. Tobvisa that oppression. Toti Mwari ngaatibatsire. Toti Mwari ngaatiitire zvakanaka. Asi ndataura zvakanaka nenguva inodikani. Ndati mumwe munzi. eteprut isingakunetsi kubvisa wakanditarisa uripo usati watanga kunyengetera usati watanga kutaura nekuda kwedzimwe nyika ndati eteprut younogona kutodzura iwe ndeyekutadza kwawakaitira jehovha funga zvewakatadzira mwari Taerengesa Bhaibheri shoko raMwari randingada kudzokorora nenguva ino iyi vhesi ndoda kuidzokorora yataerengesa kuna chronicles second chronicles chapter number 14 pavhesi number 7 pataerengesa this verse pachapter number 7 Verse number 40, Second Chronicles. Regai ndibve ndaidzokorora ipapo. Inobva yati kana vanhu vangu vakatumidzwa nezita rangu vakazvininipisa vakanyengetera nokutsvaga chiso changu nokurega nzira dzavo dzakaipa pateerere zvakanaka nokurega nzira dzavo dzakaipa ipapo ndichanzwa kudenga ndichavakanganirwa zvivi zvavo mapanzwa patobatwa ndichavakanganirwa zvivi zvavo nokuponesa nyika yavo ndiri kutodika nhamo tiri vanhu vajehovha ndichienda kunopedzisira pano Mwari anogona kutiporesa. Mwari anogona kuporesa nyika yedu. Mwari anogona kuporesa Zimbabwe yedu. Mwari anogona kuporesa America. Mwari anogona kuporesa Italy, name it Spain, inogona kuporeswa. Asi zviri kudiwa dikani ndopanzwikana vanhu vanhu isusu vanhu vaKristu tikazvininipisa pamberi pajehovha tikatsvaga chiso chajehovha tikakumbira pamberi pajehovha kuti ivo mwari vatiregerere zvinhu zvedu kana taregererwa zvinhu zvedu mwari vedu voti vakatendeka jehovha vakatendeka kuti vatiregerere vakatendeka kutiporesa muzita ramambo jesu haleluya haleluya dai mwari atibatsira vadikani patiri kusvika pano ndiri kusvika pakupedzisira ndechiti mwari ngaatiporese mwari ngaatiitire zvakanaka tauona muzi tauona teprut taiona teprut iri kuita kuti sickness iri kuita urwere huramba huri pakati pedu dhati teprut inonzi chitadzo isu ngatireurure pamberi pamwari achina mhosva kuti ndiri mufundisi achina mhosva ndiri bhishopu achina mhosva tiri apostori achina mhosva nechigaro chatinacho mukereke asi ngatiende pamberi pajehovha toti takatadza senyika toti nyika dzose pasi rose takakutadzirai jehovha patinochema pamberi pajehovha mwari wedu wakatendeka anotiitira zvakanaka we've got so many examples hatichadzereki mak chapter 1 muchazoerenga patichapedza ushumiri uhu 23 pavhesi 23 to 26 munoona vazhinji vanga vakasungwa nasatani achiuya achichema achiti jesu mauya kuzotiparadza zvaakureva kuti naiye satani nemweya yakaipa inoziva kuti jesu kana akaprizirirwa ari kuzoparadza zvinorema mukazotarisa bhaibheri shoko ramwari mark chapter 5 verse 2 kusvika paverse 5 munoona murume anonzi ligioni akange akasungwa nasatani vanhu vakatsvaga maremedis ekuti aite vamwe vakasunga maoko vamwe vakasunga makumbo asi hazvina kubatsira nekuti maaiyo dzanga ari mumakumbo cheni dzanga dziri mumaoko dzakadamburwa naligioni kusvikira jesu auya ndati kusvikira jesu auya ndiye chete akagona kuparadza vadikani ndati zvose zvatiri kuona zvakangomirira jesu ngatinamate kuna jesu zvirwere zvinoparara zvinonzi hazvichaiti nevanhu zvinonzi zvarema nevanhu zvinoparara zita rajesu ngarikudzwe zita rajesu ngarirumbidzwe On my conclusion, John chapter 9 verse 30, pane chinotaurwa naJesu chinondifadza pano. Jesu akati akotamiswa musoro wake akabva ati zvapera. Ini ndiri kutenda kuti vadikani, Jesu achiti zvapera aisazvireva iye pache zvake nekuti iye anga asina kupera tinoona jesu akanga asina kupera asi ndinotenda pane zvandanota panapa jesu achiti zvapera it is finished with all sorrows aiti matambudziko ose apera jesu akafa pamuchinjikwa kuti matambudziko ose apera matambudziko ose everything changa chiri bhita nekuti ipapo akanga ava kupuwa vhinika apa abva kupiwa zvinovava ipapo ndiwo paanoti zvapera ndakureva mudikani kuti zvinovava mukati menyika muupenyu hwako zvinovava mukati menyika yekwako zvinovava pasi rose zvapera mambo jesu watipedzera matambudziko ose mambo jesu watiitira zvakanaka pane vhesi yaanotaura zvakanaka hatisi kuerenga zvakare matthew chapter 15 vhesi 13 inobva yati every plan which my heavenly father has not planted shall be rooted out muti wose usina kusimwa nababa wangu muti wose usina kusimwa nababa wangu baba vedu vari kudenga achauita apo yorova kuti achabvisa nemudzi wavo ndiri kutaura kuti kudiko adikani tine zvisina kusimwa nababa vedu pano tine zvisina kusimwa najehovha wedu pano tine fifa haina kusimwa najehovha tine zvinotigwadza lemunesi haina kusimwa najehovha baba wedu vari kudenga haana kumbosima coronavirasi ndozvazvo zvichadzurwa zvinodzurwa masikati ano takuenda pakunamata zvose zvisina kusimwa nababa wedu ngazvidzurwe rega kutarisa zimbabwe chete enda kunze kwenyika uko ndati zvose zvisina kusimwa nababa wedu panguva ine unikani wakagara ipapo ngatitange kunamata toti zvose zvisina kusimwa nababa vedu ngazvidzurwe zvose zvisina kusimwa nababa vedu anonzi jehovha ngazvidzurwe nekumwe kutaura every sickness ngaidzurwe every sickness nekuti taona kuti mudzi wayo ndevadhiabrosi ngaidzurwe masikati ano ndakunamata vadikani uri ipapo ndaiti utsinzire meso ako iwe wakanditarisa toda kutsinzira meso yedu tiri ipapo urege kuizwa uconstructed nechinhu chingafamba mumba menyu imamo nechinhu chaungaona mumba menyu imomo toda kunamata kuna mwari wemasimba ose kuti mwari atibatsire hatichinamata iwe nyengetero pache zvako kuti mwari tariraiwo nyika yekwedu tariraiwo pasi rose rakasungwa nasatani mwari atiitire zvakanaka regai ndinamate baba wedu vari kudenga nenguva ino ndataura shoko renyu baba wamasimba ose tichitsvaga mudzi weurwere tikaona kuti mudzi weurwere ndiye dhiabhurosi kubva pakutanga satani akaramba achitadza kubva pakutanga satani akaramba ari mutadzi kubva pakutanga satani akanyengera baba wedu yekutanga adhama adhama akadonha ipapo chirwere zvikatanga kuya matiri Mwari wekudenga asi zvino tinotenda kuti mambo Jesu makauya. Mambo Jesu mauya baba, matirwira paurwere uhu baba. Nazvino tiri kunamata. Hama dzakanditarisa baba, hama dziri kuteera shoko iri. Vamwe vacho vari kurwara, vamwe vacho tenzi wamasimba ose. Vane hama dziri kurwara, nyika yedu iri kurwara. Tatambura baba wamasimba nechirwere checoronavirus chabata nyika dzose. Ndiri kuti baba nezita raJesu Baba, nezita raJesu, mataura mukati meBhaibheri shoko renyu, mukati mukadzi akange ane 18 years dzekurwara akaporeswa ipapo ipapo. Mangwanani ano Jesu, ndiri kunamatira chirwere checoronavirus kuAmerica, chirwere checoronavirus muno muZimbabwe. Chirwere checoronavirus baba kuItaly, kuSpain, kuChina nenyika dzose dzetisina kudoma nemazita. Ndiri kuti ngachipere, masikati ano ngachipere. Muri Jehovha anoita instant healing. Panguva ino baba ndanamata nekutenda kuti urwere hwose hwapedzwa ndimi simba renenge raratidzwa mazita ishuwa masimba ose nekutirwira panguva yakaoma yakadai muzita rababa neremwanakomana